Salam aleýkum hormatly watandaşlar bu gün otuz njy ýanwar köp adam belki bilýän däldir ýagny mundan segsen ýyl ozal sowet soýuzynyň gahrymany türkmeniň gerçek mert ýigidi aýdoly tahyrowyň ýogalan güni ýagny doly segsen ýyl geçdi Gynansak-da, ýyllaryň geçmegi netijesinde biz taryhymyzdan has uzaklaşýas, gün geçdikçe. Ýagny şol adamlar ýatlanylmaýar, bolup geçen zatlar barada Türkmenistanyň milli telewideniýesinde aýdylmaýar, gynansak-da diňe döwlet propagandasyndan ybarat. Eýsem, Aýdogdy Tahyrow kim bolan? Hawa, özi Tejende doglan bir müň dokuz ýüz ýedinji ýylda, bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylda-da, ýagny otuz alty ýaşyň içinde aradan çykýan. Ölümi nähili amala aşýan? Dört adam bolup, nemisleriň rotasyna, rota bolanda keminden togsan adam bolmaly, dört adam bolup gaýduwsyzlyk bilen bir rotany serpikdirip bilýärler. Dört adam bolup. Ýagny türkmeniň mert ýigidi. Biz geçen gezek Gökdepe galasy bilen eden Gökdepe galasy barasynda eden çykyşymyzda-da türkmenleriň erkinlik söýüji halkdygyny biz üstünde durup nygtap geçdik. Edil şonuň ýaly şol mysalda Aýdogdy Tahyrowy hem aýdyp bileris. Ýagny dört adam bolup dogsan adama garşy durmak her kim her kime başartmaýar. Emma gynansak-da bu günki günler şolar barada hiç hili ýatlanylmaýar, aýdylmaýar. Aýdogdy Tahyrowy soňunda ýaraly ýagdaýda ýesir alýar nemisler. Ýesir alýar, soň urup, oba gynap, mikrofon berýär eliňe, sen gramkogovoritelde öz türkmen egindeşleriňi biz tarapa çagyr, ýagny bize boýun bolsunlar, biziň bilen işleşsinler diýip, nemisler talap etýär. Aýdogdy Tahyrowam bolýa diýen. Eline mikrofony alandan soň, Men Aýdogdy Tahyrow, sesimden tanansyňyz. Nirde nemis görseňiz, uruň, gyryň, öldüriň, ýok ediň, ýaşasyn biziň beýik Watanymyz diýip ýetişýän. Şol ortada eýýäm mikrofonyň sesi ýapylýar. Birnäçe günden, şu obanyň ady bolmaly, Bolşiý Dubowiçsi diýen, Şol obany birnäçe günden soň basyp alýarlar, bir saraýyň içinden ölüsini tapýarlar Aýdogdy Tahyrowyň. Arkalaryna diýe inçe armatur, ýagny trost diýerler, ýagny sim bilen urlan diýe yzlary bar diýe. Gapdal tarapy diýe bir tupoý predmet bilen diýe urlup ýarylan diýe ýagny gapyrgasynyň ýan tarapynda ýüzleri diýe kesilen diýe ýaňky Aýdogdy Tahyrowyň hatda surata düşürjek bolsalar ýok muny surata düşürmäli bu suraty çykarsak müňlerçe esgerlerde gorky alamatlary dörär diýip hatda hatda surata düşürmäne bile çekinýärler şo dereje rusçalap aýdanda izurodiwny ýagdaýda Aýdogdy Tahyrowy tapýarlar. birnäçe günden soň saraýyň içinde. Mysal edip, mysal, mysal üçin Zoýa Kosmidemýanskaýa asylanda şony surata düşürýärler, şo surat çykarylýar. Ýagny teninde o dereje adam gorkar ýaly ýagdaýda bolmandyr. Hatda Zoýa Kosmidem, Kosmidemýanskaýanyň ölüm suraty. Emma Aýdogdy Tahyrowy şo surata düşürmekden hatda çekinýärler. Häzirki günde indi barmak büküp sannar ýaly Türkmenistanda urşa gatnaşan weteranlarymyz bar. Ine, iki müň ikinji ýylda Türkmen döwlet habarlary habar berýär, her bir urşa gatnaşan weterana iki ýüz manat prezident tarapyndan sylag berildi diýen. Şol iki ýüz manat Türkmenistanda bilşimiz ýaly Döwlet kursunda dollar diňe maket, maniken görnüşinde, şuň ýaly nyrhda bar, emma halkyň almana şol dollary mümkinçiligi ýok. Dollar kursuna geçirende iki ýüz manat on dollar bolýar. Men şu taýda beýleki Orta Aziýa döwletleriniň Padarka beren, ýagny sowgat beren o summalaryny hasaplap näme etdim, ýazdym. Şo taýda Özbegistanyň her bir weterana beren, iki müňkinji ýylyň dokuzynjy maýda her bir weterana beren pul sylagy bir müň üç ýüz otuz dokuz dollara ýetýär Özbegistanda. Gyrgyzystanda bir müň iki ýüz dollar, bir müň iki ýüz dokuz dollar, bagyşlaň, Gazagystanda iki müň iki ýüz ýigrimi dokuz dollar, Täjigistanda bolsa, Täjigistan resursy bize seredende has yza galan, ýagny baýlyklary az döwlet, hatda şol döwletde dört ýüz segsen dollar her bir urşa gatnaşan weterana sowgat edilýär, gelip-gelip bizde on dollara deň bolýar. Bu kemsidiji ýagdaý, watandaşlar. Barmak büküp sanar ýaly azajyk weteran galdy Türkmenistanyň içinde. Emma şolara-da beýleki döwletler ýaly deňinde pul sylagyny bermäne, diýmek, döwletiň ýagdaýy ýetenak. Şu summalara esaslansak, şonuň ýaly netijä gelip bilýäs. Indi uruş ýyllarynda, ýaňky belläp geçişimiz ýaly, türkmen halky azatlygy söýýän halk. SSR bolanda, ýagny on bäş döwletiň birleşmesi, on bäş döwlet bir bütewi SSR döwletini emele getirýär. Gymmat metal, altyndyr, kümüş tabşyrmakda Türkmenistan, şol döwür bir ýarym milliondan iki million aralykda halky bolan Türkmenistan umumy SSR-iň, ýagny on bäş döwletiň içinde tabşyrylan altynyň segsen prosentini diňe Türkmenistan tutýar. Galan ýigrimi prosentini On dört respublikan paýyna düşýär. Segsen prosentini türkmenler tabşyryp bilen. Bu taryhy maglumatlar. Bu feýk däl ýa bir ýasama däl ýa asmandan alma däl. Hakyky anyk maglumatlar. Bu nämäni subut etýär? Türkmenleriň erkinligi söýüjiligini. Ata-babalardan miras bu kakamdan galdy, atamdan galdy, babamdan galdy diýip rusçalap aýdanda relikwiýa diýilýär. Nesilden-nesle gelip oturan zenanlarymyzyň broşka diýilýär türkmen dilinde gülýaka, ýagny şolara çenli tabşyrýarlar, esasy duşman basyp almasyn, duşmana gaýtawul bereli diýip. Ondan başga-da biz ýene nämä buýsanyp bileris? Marşal Žukow, Berlini boýun egdiren marşal, Sowet Soýuzynyň marşaly. Bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň ýigrimi dördünji iýunynda geçirilen Parad Pobedy diýen ýeňiş paradynda ahalteke bedewine münüp şo ýerde parad kabul edýär. Bu-da türkmenleriň bir buýsanjydyr. Ýagny başga döwletiň aty däl, türkmen atyny münýär şo taýda. Ondan başga-da diňe bir adam kömegine däl-de, ony urşa, ondan başga-da hatda Türkmenistanda bar bolan atlaryň ýigrimi prosentini fronta tabşyrýarlar. Ondan başga-da tylda oba ýüpek öndürmek, ýagny soldatlar üçin paraşut taýýarlamak üçin Türkmenistan aktiw gatnaşýar. Bugdaý ugratmakda, pagta ýetişdirmekde tylda on iki-on üç ýaşar oglanlar hatda uly adamlaryň işlerini ýerine ýetirýärler. Edil şonuň ýaly ýene bir gezek üstüni basyp geçýän türkmen halky erkinligi söýen halk. Emma indi biz özümize sorag bereliň. Ýa belläp geçdik, Aýdogdy Tahyrow otuz alty ýaşda Watan üçin janyny pida eden, şu öldüriljegini bilse-de soňky sözüni aýdybölen Türkmenler nirde nemis görseňiz gyryndy. Indi bu günki gün biziň neslimiz owa bir diktator maşgaladan owa gorkup sesimizi çykaryp bilemizak. Boýnumyza almagymyz gerek. Indi oýlanyp göreliň biz şu hak edesmi şu ata babalarymyzyň ruhunyň öňünde biz utanmaly dälmi? Häzir şu gije gündizde bolup oturan zatlar üçin. Emma gynansak da Türkmenistanda owa gahryman edip öňki Nyýazowyň kakasyny görkezdiler. Öňki gepleşiklerimizde Nyýazow barada geçirilen temada biz dokument bilen tanyşdyrdyk. Gurbansoltan ejäniň şu sud edilişi barada, şu taýda şu dokumentde görkezilýär. adamsy, meýletin, dezertir ýagdaýda nemisler tarapa geçilen, oba aýaly-da tylda, oba bidüzgünçilik hereketler edip ýör diýip şo dokumentde bellenilen. Emma Nyýazow döwri Türkmenistanyň gahrymany diýip, oba at berildi, oba şo hakda kino düşürildi, hat-da oba mazaryndan toprak getirilip, oba mukaddes türkmen topragymyza-da jaýlandy. Ondan soň Gurbanguly Berdimuhamedow prezident bolandan soň, oba munuňam atasy Berdimuhamet Annaýew oba söweşen, gahryman bolan. Emma hakyky Watan üçin jan beren gahrymanlar barada kelam agyz söz ne metbugatda, ne telewideniýede aýdylýar. Bul örän gynandyrýan waka. Biz öz taryhymyzy bilmesek, geljegi analiz edip bilmeris. Watan üçin şuň ýaly adamlary ýygy-ýygydan ýatlamak biziň borjumyz, biziň parzymyzdyr. Ynha şu gün segsen ýyl dolýar Aýdogdy Tahyrowyň ýogalanyna. Oba ýatan ýeri ýagty bolsun türkmeniň mert ýigidi. Oba ondan başgada türkmenistanly Gurban Durdy. Gurban Durdy Sowet Soýuzynyň gahrymanlarynyň ilkinjileriniň biri. Türkmenistandan ilkinji e, Sowet Soýuzynyň gahrymany bolan ýaralanyp bir eli kesilenden soň 41-nji ýylyň sentýabr aýynda tyla gaýtdy. Ondan başga-da Pena Rejepow bar, Annagylyç Ataýew bar. birnäçe gahrymanlarymyz bar. Sowet Soýuzynyň gahrymany derejä ýetmek her kim her kime başartmaýar watandaşlar. Emma bu günki gün olar hakda hiç hili hiç hili ne ýatlama bar, ne bir aýdylýan nemeler bar. Diňe görşümiz ýaly türkmen telewideniýelary propagandadan ybarat. Mysal üçin, Russiýany alaly ýa beýleki döwletleri alaly, her bir gahrymany barada onlarça diýen ýaly filmler bar, oba şolaryň adyna köçeler bar, statuýa goýulýar, emma Türkmenistanda ýok. Türkmenistanda diňe şu iki maşgala öňki oba Nyýazow ýaşap geçen, soň häzirki Berdimuhamedowlar, ondan başga zat halky gyzyklandyrmaly däl diýen oba netijä gelýäris. Näme üçin beýle?

Hakykatdan hem bu uly iş. Biziň gahrymanlarymyzy ýatdan çykarmaly däl. Onnoň hem esasy ýaňky ikinji watan urşunda. O ýerde gahryman bolan adamlar umumy söweşe gatnaşan adamlaram ýatdan çykarmaly däl. Ýöne gahrymanlygymyzy hasam beter. Näme üçin diýseňiz, uruşda gahrymanlygy gazanmak hemme kişä ýeten ogul. Ol hakykatdan hem has bir mert ýigit demmiz diňe gahryman bolubilýär. Öz janyny äsgermän, ynha ýaňky aýdylyşy ýaly bir goluny ýitirenden soňam şol urşy dogam etýär. Dört bolup, dört bolup şeýdip duşmanlaň garşysyna hereket etmek ol uly mertlik. Ony ýaly mertlik hemmiksi ýetirenok, şoň üçin olar ýaly adamlarmyzy biz hiç wagt ýatdan çykarmaly däl. Umumy taryham ýatdan çykarmaly däl. Bu ikinji watan urşa gatnaşanlar şolara görä biz şugun ýaşap ýörüs. Biziň şugun döwletimiz bar. Agyr ýagdaýda-da bolsa, onda-da biziň döwletimiz, biziň Watanymyz şu erkinligi, özbaşdaklygy, Türkmenistanyň döwlet bolmagy, halkymyzyň hakykatdan barlygy ol şo şol adamlara, ikinji Watan urşa gatnaşan adamlara şolar şolaň gazanjy. Biz şoň üçin şolary ýatdan çykarsak, iýen çöregimiz bize namys etmeli biz şo. Ýöne gynansagam, türkmen hökümeti Nyýazow döwründe-de, Berdimuhamedowlar döwründe-de ol adamlaň adam tutulanok. Hakykatdan, dogry aýtdy Atamyrat, bi beýleki döwletlerde köçeleň ady dakylýar, heýkelleri bar, ýaňky biziň watandaşymyz bolsa-da görýäňizmi, ýatan ýeri ýagty bolsun, şo ýerde şolary ýatlap ýörler. Hökümet ýatlamasa-da, şo we wepat bolan ýerindäki, şo ýerdäki ýaşaýan adamlary ýatlap durlar. Näme üçin diýseňiz, olar hakykatdan hem olaň eden, ýaňky ikinji Watan urşundaky eden batyrlygy, mert adamlary ýatlap durlar. Şeýle bolmaly, hemme bir hakykat normal döwlet. Dogrudan hem, ikinji Watan urşa Türkmenistanda gatnaşmadyk dogan-garyndaşlarymyzyň içinde ýekeje-de bir maşgala ýok diýseňem ýalňyş bolmaz. Meň ynha kakam gatnaşdy. Kyrk üçünji ýyla çenli ýaňky urşa gatnaşyp, ilk-ä Kawkazda, soň ondan ýaňky Kryma hüjüm edilende, kyrk üçünji ýylda şo ýerde ýaralanyp, alty aýlap Bakuwda gospitalda ýatýar. Ondan soň ondan urşa ýaramansoň, ony komisawa ditýärler. Onnoň daýym kakamyň agasy, ulagasy. Oň neme ýaňky urşa gatnaşmaz ýaly burony bolansoňam şonda-da şo özi hakykatdan şo buronyny äsgermän urşa arzasyny berip gitýär. Ýöne o-da ýaňky Annadurdyň aýdyşy ýaly käbir adamlar yzsyz ýitýär. O-da şolar ýalaň biri. Nirde näme boldy, nähili biz şu mahallaram ýaňky ýörite orsýetde saýt bar gözlenýän urşa gatnaşanlar barada. Atlary barda ýöne şo ýerdede orsça ýazýa bezvesti propal diýip. Şoň üçin biz hiç kimi ýatdan çykarmaly däl. Ýöne meň ýaňky aýtjak bolýanym diňe watan urşunda däl umumy biziň türkmenistanymyzda uruşdan soňam Türkmenistany hakykat döwlet eden, öz goşandyny goşan adamlar bar. Olar hem Türkmenistanyň we SSR-iň gahrymany, ýöne zähmet gahrymany. Olaram bar. Olaram ýatlap durmaly bol, ýöne hiç kimiň ady tutulanok. Soňky ynha Türkmenistanyň gahrymanlary, o-da diňe şo ýaňky bir topar şu günki ýa Nyýazow döwründäki prezidentlere ýaranyp, şolary hakykatdan hem şolary ýöne galdyryp hamana hudaý ýaly edip öwüp zat edip şeýdip gazanýarlar olar öz hakykatdan hem Türkmenistanyň ýaňky döwlet bolar ýaly ýa halkyň aladasyny edip Türkmenistana öz goşandyny goşýan adamlar däl bular bu gahrymanlar ýöne ýaňky pashalymlar Ýöne hakykat gahrymanlarymyzy biz ýatdan çykarmaly däl. Şu şu mahalky siziň taýynlan şu nemäňiz, şu günki ýaňky reportažyňyz bir başlanýjy bolsun. Şuny meň pikirim boýunça gollap eýleki adamlaram iň bolmanda Bir mahal internet üsti bilen hemme kişi görüp bilýär, nähili gahrymanlarymyzyň bolanyny, kimler bolupdyr, näme, nähili bolup gahryman bolupdyr. Şo zatlary öwrenmeli, ýatdan çykarmaly däl, nesilden nesle geçmeli. Ine, gysga meň aýtjak bolýanym. Sag boluň, tam rähmet. Alişer söz soraýar. Alişer Sahatow söz sizden diňleýäs. Salam aleýkum ýene bir gezek. Menem häzir şu taýda zady gördüm.

Nyýazow geldi, okazywýetsa atasy geroý eken, enesida mati, pseh, matereý bolan eken. Berdimuhamedow geldi, okazywýetsa onuň atasy däl, Nyýazowyň atasy däl, Berdimuhamedowyň atasy geroý, Geroýew, mati matereý,

Men ustaýda bir zat belläp geçesim gelýär. Biz çaga wagtlary weteranlar kän gürrüňleşýärdik, gyzyklanýardyk. Soň şolaryň bir aýdan sözi bar, şo weteranlardan biri. Biz diýe okopda ýatyrkak diýe ýanymyzda diýe o kawkazskiý nasionalist, ýagny kawkaz milletlerinden diýe adamlar bardy. O pribaltiskiý döwletlerden ene Latwiýa, Litwa, Estoniýanyň halkyndan o gazaklar, çeçenler, o gyrgyzlar, özbekler biz dogan ýalydyk diýe. Bir döwüm çörek tapsak, deňje paýlaşýardyk diýýär. Emma häzirki gün, häzirki gün biz öz aramyza seretsek, ine, türkmenleriň bolup ýörşüne, bolsa-da, internet ulgamlarynda gaty ýygy-ýygydan gabat gelýär. Aý, nämäňe gürleýäň sen, şatyr, nämäňe gürleýäň sen, teke? On bäş respublikanyň halky agzybir bolup bilen şo wagtlar, gelip indi biz özümiz türkmen, pasportymyza türkmen diýip ýazylan, emma agzybirligi saklap bilemzok ýöne.

halkymyz şu şu mahalky ýagdaýda-da mert bolmaly. Hakykatdan hem biziň gahrymanlarymyzy ýatdan çykarmaly däl. Hökümet ýatdan çykarsa-da, hak, halk ýatdan çykarmaly däl. Ýöne olam öz azatlygyny gorkman, gorkudan çykyp, Konstitusiýa esaslanyp, biz öz azatlygymyzy döwletde öz erkinligimizi öz güýjümiz bilen gazanmaly. Bu mahalky ýagdaýda halkyň horlunyp ýören ýagdaýy o türkmene ýakyşjak ýagdaý däl. Ine, gysgyndan aýtjak bolýan. Şu günem gahrymanlar bar diýjek bolýan. Şo gahrymanlar özüni görkezmeli. Indi şu temada edebiýat nukdaýnazaryndan seretsek, watandaşlar şu bir müň dokuz ýüz kyrk birinji bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllar aralygyndaky bolan uruş temasynda SSR döwri ençeme ýazyjylar, şahyrlar giňden hekaýalar, romanlar, goşgular ýazan ýazyjy-şahyrlarymyz boldy. Gynansak-da, häzir şonuň ýaly ýazyjy-şahyr biz göremzok. Hawa, diňe ýaňky belläp geçişim ýaly döwlet propagandasy hem-de ýurduň başynda oturan prezidenti öwmekden ybarat bolup durýar. Şolardan mysal edip aýtsak, Rahym Esenowyň bir eseri bar, Peýkam lakamy bilen diýip. Şol arhiwden Material alyp, ýöne adyny üýtgetýär, şo kitabyň başynda söz başynda aýtýar, käbir maksatlara görä diýe, baş gahrymanyň diýe adyny üýtgetdik diýe. Şo kitapda Agaberdiýew diýip geçýär. Ýaňky türkmen ýigidi, arhiwden alnan faktlar esasynda ýazylan kitap. Şony ýörite ýetişdirýärler. Nemisleriň içine tyla ugratmak üçin. Baranda-da meniň kakamy o e, sürgün etdiler Sibire, Baýkulak diýip rasplaçiwt etdiler, Sibire sürgün etdiler. Men Sowet häkimiýetine ýigrenjim bar diýip, edil şoň ýaly okatýarlar, şoň ýaly diýip aýdarsyň diýip. Şolaryň içinde işlärsiň diýip, maglumat berip durarsyň diýip. Şo kitaba esaslansa, şo tyl hökmünde Türkmenistan fronta kömek üçin Krasnowodsk şo döwürki häzirki Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawody ýarmaly diýip ýörite türkmenlerden oba nemisler brigada düzýär. Paraşutda zyňýalar garawunyň içine. Şo ýaňky Peýkam lakamy, lakamy Peýkam bolýa özi Agaberdiýew şo kitapda. Şol swodka berýä şuň ýaly sagatda şuň ýaly ýerde oba zyňyljak. Soň ýaňky ýörite taýýarlanylan ýagny spes agent diýilýän Rahimesenowyň kitabynda Agaberdiýew diýip geçýä. Ýa-da belleýşim ýaly, arhiwlerden, dokumentlerden peýdalanylyp ýazylan, belli bir sebäplere görä, arhiw dokumentleriň sekretde, ýagny gizli duranlygy sebäpli adyny üýtgetýärler, Agaberdiýew diýip, Rahym Esenow at berýär şo baş gahrymana. Faktlardan alyndan soň, bu hakyky maglumatlar. Şo hatda Gitlere belli bolýar, Türkmenistan tyl hökmünde Türkmenbaşyň, öňki Krasnawodsk şäheriniň nebiti gaýtadan işleýän zawody, çig mal fronta ýetişdirýändigi barada, ýagny duşmanyň ekonomikasyny çökersek ýeňiş aňsat bolar diýen düşünjä eýerip, ýörite oba dönüklerden, hakyky nemisleri işleýän türkmenistanlylardan otrýad döredip, oba Garagum çölüne paraşutly zyňýarlar. Şony otrýadyň taýýarlanyp oturandygy barada, haçan paraşutdan zyňyljaklygy barada Agaberdiýew swodka berýär. Ýaňky çölde çopany Şol döwürde NKWD, häzirki näme bilen aýdanda MHM, NKWD-iň işgärini çopan bilen ýerine üýtgetýärler. Oba, selle-telpek, näme, silkme-telpek geýdirýärler, ýaňky oba don zat geýdirip, hamala çopan bolup ýör. Soň ýol salgy soranda, ters ugra ugrukdyryp goýberýärler. Suwsuz, oba, ysgyndan gaçyp, zat edip, näme edende, ýaňky basyp alýarlar, ýaňky bir on bir, on iki adamdan ybarat bolan topary. Ýagny aýtjak bolýanym hatda türkmenleriň içinden şo razwedkada nemisleriň tylyna gidip oba gymmatly informasiýalar oba geçirmekde oba hatda türkmenleriňem roly bar şo ýerde bir şuny ýaly syýasat bar ýagny rusçalap aýdanda odna prawilnaýa informasiýa možt rişit ishod waýny diýen Takyk aýdylan bir maglumat urşuň çözgüdini çözüp bilýär diýen. Soň ýaňky Agaberdiýewiň biografiýasynda, ýagny kitabyň soňunda otuz ýyl geçensoň, uruş gutaransoň, bir ýetmiş bäş-ýetmiş altynjy ýyllar töweregi Aşgabatda uniwermagda bir adam tanaýar ýaňky Agaberdiýewi. Ine, serediň diýýär. Nemislere işlän adam şul diýe. Men plen düşdüm. Şul şo taýda nemislere hyzmat etýärdi. Ine, dönük şul diýip, ýaňky uniwermagyň içinde bir adam barmagyny çomaldyp, ýaňky Agaberdiýewe gygyryp ugraýar. Ana, men tanadym diýe. Ana, şul dönük şul, haýal etmän tussag etmeli diýe. Ýaňky Agaberdiýew ýuwaşjadan uniwermagdan çykyp gitýär, şo taýda içini geple diýip gitýär, Haý, dogan diýe. gaty ýiti huşuň bar eken diýýär, şeýle bir ýatkeşligiň bar eken diýýär. Kän zatlar hakda oturyp diýýär gürleşsek boljak diýýär, emma diýýär, emma arman bolanok diýýär. Ýagny sekretde tutmaly. Gizlilikde tutmaly. Şu uruş gutarandan soň otuz ýyldan soňam şu aýdyp neme etmäge haky bolmandyr şonuň başyndan geçen zatlary. Ine, türkmen watandaşlarymyzdan hatda nemisleriň tylynda işläp, razwedka işini amala aşyran türkmenler bolan. Biz buýsanmaly. Ýöne gynansak-da, biziň häzirki bolup ýören günümiz hiç gabat gelenok. Ýagny biz şolaryň nesli diýmäne biz utanmaly watandaşlar indi. Biz utanmaly. Sebäbi doly gulçulyga boýun aldyk, oba. Başymyza diktator getirdik. Indi o näme söz bar? Şu zatlary diye görüp bilip diye gabrynda aýlanyp durandyr. Ýagny kyn şu zatlary aýdyp geçmek watandaşlar. Gaýtam şolar buýsanmaly, ana biz janymyzy berdik, ana biziň geljekki neslimiz o şunýal bolup ýetişdi diýip buýsanyp şolar tirsege galmaly. Emma gynansam-da olar namys etýändir häzir türkmeniň häzirki düşen hal-ýagdaýyna seredip. şu zatlara ýol bermejek bolalyň. Umuman watandaşlar, biziň gepleşigimiz şundan ybarat gysgajyk, indi geljekki temalarda-da gyzykly-gyzykly temalar hökman suratda gozgap geçeris. Üns bereniňiz üçin, tomaşa edeniňiz üçin köp-köp sag boluň. Zoom-a gatnaşan watandaşlarymyz, size-de ullakan minnetdarlyk. Wagtyňyzy aýaman gelip pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin, aýdyp beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Köp köp sag boluň indiki görşýänçäk.
Sag boluň watandaşlar.
Sag boluň. Sag boluň.